Helo, Barry sy'n fato. Os taw dyma'r tro cyntaf i chi'n weld y sianel yma, croeso. Ac os ydych chi'n dod ôl ar ôl gweld fideos eraill, croeso'r ôl. Ble ydw i eddi? Wel, Wi yn yr Allt Fawr ym Mro Morgannwg, yn Saesneg Monknash, a wi ar y ffordd lawr i'r traeth ar hyn o bryd. Um, so wedi bod yma o'r blaen, felly dwi ddim yn hollol siŵr beth na i ffeindo, ond um, creigiau o'r Jurassic Isa sydd yma, felly fi'n gobeithio dod o hyd i rai ffosiliau. Gael ei weld nes ymlaen. Dyma'r llwybr ar y ffordd lawr i'r traeth, a fel chi'n gweld, mae'n brydferth iawn yma yng Nghwm Nash. Byddwch chi ddim yn gallu gweld, wrth gwrs, i bob miloedd o bryfed llwyd yma, a maen nhw'n bita fi'n fyw. o, hen adfail lawr yma, yn gwybod beth o dda, ond mae'n ddiddorol, falle, na i'n weld e hwnna ar y ffordd nôl lan. Ond dim nawr. Wi'n mynd lawr yna. Ok, wi wedi cyrraedd y traff, ond y broblem nawr yw bod hi'n eitha wyntog yma, felly dwi ddim yn siŵr os byddwn i'n gallu defnyddio'r um, ffilmiau yma. Gewn ni weld, gobeithio byddwn i'n gallu. Os nag yw'r sŵn yn rhy wael, mae defnyddio nhw beth bynnag. Ond uh, dyma fi ar y traff, ydych chi'n gweld? Felly, beth ni'n gallu ffeindio? Ac yn syth bin, wy'n dechrau gweld beth fyswn i disgwyl gweld uh, mewn creigiau o'r Jurassic Isa yma yn ei Cymru. Wrth gwrs, wy'n sôn am Graithia. Dyma fe, Graithia arcuata, uh, cregyn deiglawr o'r Jurassic Isa. Yn gwmwys fel Southern Downs, yn just lan yr arfordir o fan hyn. Dyma'r un fath o beth. Felly, wy'n siŵr na i ffeindio llwyth o rhain yma, ac efallai ambell am y nid. Gawn ni weld. Yn amlwg, mae cregyn deiglawr yma wrth gwrs, uh, a dyma un sy'n gyfarwydd iawn i rywun sydd wedi bod ar orfordir yma neu Cymru, hynny yw um, pladiostoma. Dyna ni. Mae'n ammonite yma hefyd, a fel chi'n gweld, dyn nhw ddim i gyd yn fach. Mae newydd ddod o hyd i gwpl o plagistomas eraill, hynny yw uh, cregyn deiglawr na. Um, maen nhw'n tyfu'n eitha fawr fan hyn, yn amlwg. Wel, nhw ddim yn tyfu o gwbl nawr, wrth gwrs, ond o nhw yn ystod y Jurassic. Pan ydych chi'n dod i rywle fel hyn, mae'n hawdd weld fel mae trath yn edrych a fel mae clogwyn yn edrych a meddwl, o, oh, mae'n eitha saff, a wedyn trowch chi yma. Mae hyn i gyd, tunnelli o, o, o garreg, wedi cwmpo o fanna. Felly dyw e ddim yn saff, mae rhaid i chi bob tro bod yn ofalus pan ych chi'n dod i rywle fel hyn. Dyna pam, pan dwi'n ymweld â rhywle fel hyn, dwi bob tro yn gwisgo het galed. Falle bod fi'n edrych yn, yn dwp i rai pobl sy'n ymweld yma, dim yn gwisgo dim byd fel hyn, ond beth sy'n well da fi edrych yn dwp na bod yn dwp a marw oherwydd bod rhywbeth yn cwmpo oddi ar uh, y clogwyn ar y menni. Gall hwn achub eich bywyd chi, ond wrth gwrs, tasau popeth yn dod lawr fel yna, a bod chi o dano fe, beth y hec galed yn neud dim byd. Ond mae'n well na dim, ond mae rhaid bod yn ofalus iawn o gwmpas clogwyni ansefydlog fy rhain sy'n yma, bob tro.

Mae yna gwymp newydd fan hyn. Mae'n un arall yn fanna. Un arall lawr fanna. Mae gallu bod yn beryglus iawn fod ar waelod clogwyn, felly peidiwch. A beth sydd gyda ni fan hyn? Os wnaethoch chi ddyfalu Craifia, son gyfarchiadau, ydych chi'n gywir. Ond mae rhain yn eitha da. Tas ni'n dechrau casglu ffosiliau, efallai, os ni'n gweithio ar gael rhain mas o'r gareg yma. Ond gan mod i wedi bod yn gwneud hyn am flynyddoedd, wedi gweld miloedd o'r pethau yma. Mae falle deg enghraifft da gyda fi gytre, felly yn mynd i adael nhw yma i rhywun arall i, i rhywun arall i casglu nhw, os ydyn nhw eisiau. Wi wedi bod yn casglu ffosiliau ers dros deugain mlynedd erbyn hyn. Wedi gweld llawer o enghreifftiau o Plagiostoma ond rhaid i fi ddweud taw dyma'r un mwya wi erioed wedi gweld. O fanna i fanna, tua troedfedd o hyd efallai. Mae'n ei enfawr. Wel, os na i chi'n gweld dim byd arall, os ych chi'n dod yma, ych chi'n siŵr o ddod o, ar draws lot o'r rhain, lot o graifia. Mae nhw ym mob man. Felly, ydych chi'n siŵr o gasglu rhywbeth. A dyna uh, math arall o, o gragen ddeiglawr yn fanna hefyd. Ond ydych chi'n siŵr o ffeindo llawer iawn o graifia. Wel, na fi wedi cwpla a meddu yn yr as fawr. Y cwestiwn nawr yw, faswn i'n argymell i chi ddod yma i gasglu ffosiliau? Wel, mae dibynnu, gyda lot o bethau yn dweud. Ond ie, yeah, mae dibynnu. Os ych chi'n newydd i gasglu ffosiliau, neu yn newydd i'r ardal yma, ydych chi ddim wedi casglu ffosiliau ar arfordir Morgannwg o'r blaen, Swn i'n gweud, ie, yeah, pam lai. Mae yna lot o ffysilau yma, er bod y rhan fwy ohonyn nhw dim ond graithia. Ond os ydych chi wedi bod i rhywle fel Southern Down, sy'n just 5 munud lan yr arfordir, uh, a chasglu ffosilau fyna, sy'n i'n gweud bod ffosilau, falle ddim ffosilau gwell, ond ffosilau sy'n Roeddach, dod o hyd iddyn nhw, roeddach i cael nhw yn rhydd o'r matrix yn fanna. Felly, i rywun profiadol sydd wedi bod i um, Southern Down neu Larnog neu rhywle fel yna, yna mae yna leoedd gwell i fynd a bod yn onest, ond i ddechreuwyr, ie, dewch yma. Ond hyd yn oed os dych chi ddim eisiau casglu ffosiliau, mae jyst yn lle pert iawn ac mae'n werth ddod jyst i ymweld â'r lle a gweld y môr. Dyna ni. Felly dyna fi drosodd am eddi. Um, os ydych chi'n licio'r fideos yma, cofiwch dan ysgrifio a chlicio ar y gloch isod er mwyn i chi beidio colli unrhyw fideos eraill yn dyfodol. Ar am y tro, o'r asfawr, hwyl fawr i chi.